Bon Café! Shudesca ti su cabei Shudesca ti su cabei wara Shudesca ti su cabei Natural of ta pelu ke tin? E lo bisa bo ta natural pasobra el a paga p'e E lo bisa bo ta natural Lo bisa bo otro cos tambe pero

Sima mi ta bai mi ta bai kapper kuensi esun ku ta hit mi opp wou na Kòrsou anto nò ègt mi ta ègt mi ta skeer kar mi ta bai na e uniko momento ku mi ta ègt rilèks anto e ta ya trata mi bon anto eigentlik mi a kuminsá sa na na hulanda tati.

bestel esei mi tambe ke. Anto despues e shua mi bor años pasá a bisa, ey bo sabia ta bay yami ko e kapsalon. Nos a keda ta usa otro arabish den kapsalon pero ta eigenlijk gewoon letterlijk kapsalon el a el a dorigay ta traha na e kapsalon pero e manera ku e ta trata duna e masashi tur e konai El a krea un atmosfera i nan ku bo por sinta bo papia over bo soñonan, over bo konanke bo angstenan. Anto men kos aki bou na Kòrsou, Quency tambe semper bo bel e, e ta kla anto pa ami no solamente e kabei, pasobra e bisa mi, oh e kap, pero kico ta hasi e kap? Bo niga tin kabei, pero nan ta wak, wak mi tin e strak na after, un knochi mi tin, pero in ieder geval pa ami ta un momento pa bo sinta relax, relahá anto. Nos ta papia esei awor ku un. Reinier, cu ta barbero, anto ta bisa, e tin hopi cliente cu hopi be nan no ke bo papia nada nada. Abo ki tipi cliente bo ta? Ami sa, mi ta pega soño. Bo mi shmika bien si mi ta pega soño. No, ami ta, ami ta enan, mi ta yega enan, mi ta masha kasa mes. Nan sa kaba ke men, bo tin un tene mi kabia anto no corta mi. Ke men esei, ei ta e cos. Pero mi yega. Pero nan sa, nos a papia hopi ora mi ta sintá den stol. Mi ta tin ora mi ta, òf mi ta drumi òf mi ta riba mi telefòn ta bel. Bezig. Ya, ya, ya. Ah, ok. Awor, abo tin yu tòg, tres yu? Si. Abo. Ba manera bo puntra mi, mi a kumsa twijfel. Bai wak di ke tafta akí, mi ta krie tur e aña nan pagando tur e konan akí. Pero mi ke sa nan ta di mi si, nan pas'é mi si. No, si, no, definitivamente. Ehm, a bo ta atendé cu e cabijnan di bo yunan, dus bo ta, bo ta cuida nan? Sí. Sí? No, mi, eh, vooral, eh, mi yu homber, sowieso mi mes ta draai su kabei, anto mi yu muhé ta ami ta, no, su mama tambe, pero ami ta peña su kabei. Sowieso mi ta e momento ei ku ami ku mi yu muhé, nos tin tres yu, eh, Elijah, eh, djes tres ai, Emily, dies aña toda niño ta niño tin casi tres aña ta bai haci no toki dos cu lo naci tres aña pero pa ami momento cu mi yu muhé pena su cabei se ta un momento pa mi masha masha importante mes anto dor cu pa mi yu muhé ora e su krulletjes nan ta bafo mi ta ña masha masha bunita mes anto e la bai den un periodo cu na e scol cu nan ta na hulanda e ta na un scol cu ta internacional anto e tin hopi hopi mucha muhé Hulandes ku otro tipo di kabei. Anto dor ku esaki bo ta mira henter ora el a kuminsá twijfel na su bunitesa. Anto nos tin dos regla na kas, un par di bia pa siman e afro mester sali, su krol shos a mester sali, anto plus e no tin maki bisi makeup ainda. Anto e problema ku makeup ta pa ami awor aki ta E mei ku nos a tin ántes, ke muchu mei nan ta ta usa ántes, ta ta souiso masha mohos mes. Ke mei mas ke bo hasi, bo no ta bira nèchi. Ke mei ta sòrt di hestor òf un sòrt di marka di fèrf, bo ta bo por fèrf kas, pero e ta e no tin kuent di blènt ku konai. Pero awor aki, e make-up ku a bini a bira komo un masker, anto nan a kuminsá haña nan identitat tras di e make-up ei. Anke ta bisa mi, No, e ta gewoon leuk, pero e no ta leuk mas. Bo ta mira tur e editorialnan, anto plus su kabei. Ami a kuminsá mira ku e ta, e no ta mira su mes, e ta mira otro hende, anto ya, e tin e kos di bon kabei aki, e ta bon kabei. Anto ke menester ta regla. Anto awor ke bo ta kuminsá mira mas ku e ta drenta den su eigen, ke mi a tin henter su produktonan ku ta hasi su kabei dit dat. Esei si mi ta stimul'é p'e hasi esaki. Dor ku ya e lokual ku e ta mira hinter ora ku tur e propagandanan no ta no ku mi ta bisa nada malo ku e otro tipo di kabeinan pero pa e ta hopi importante un par di biaha den siman e ta bon pa su kabei tambe pa e e krese bon pa e hala rosea enton no a hasi marei hinter ora of knoche of whatever. E ta importante cu mi tin ora mita cab mi ta penso ca bay plus pa mi por spliké ta mi tin ora con bunita e ta con bunita esaki ta extra. Acepta e cabay cu e tin. Sí, sí, sí. Mama a kisa ey manera cu mi yu muhe mas grandi e ta bay school camina tambe tin un mezcla pero tin hopi nan nos bisa macamba tambe. Sí. E no tin Twijfels, pero e ta haña si comentario tin den negativo, van ey bo cabey ta brua, bo color ta pupu, pero di otro mana tambe e ta haña positivo van ey bo krulletjes nan ta nechi, ey mari mi ta tin bo cabey y tur eseinan. Na Hulanda bo yu ta experencia den banda cu e mes ta mire diferencia el a experencia e discriminacion tambe? Ku basa? Lokual ku, no, e ta isistí pero nos ta wakanan eigenlijk ku un otro sorto di manera. Ami semper ta spliké e si bo no tin un enemigu paden, e enemigu pafó no ta hasi nada. Anto tin ora. No, e rasismo e ta, e ta, e ta, e ta, e ta basta, pero hopi bia mi ke focus foral locual cu a bisa hoy tin dos cos, tin hende cu ta cu no tin e e e level di knowledge na drechi cu lo a bisa un cos ah bo cu lo fasi pu bof whatever, pero mi ta focus foral esunnan cu ta bisa eh bo cabei e ta pashi bunito mes ta otro cu nan ke sa ki soorti hu fulta tanto mi ke mi ke focus iets meer a dar òf pero ku mi yu hòmber beforbel mi ta kòrda ku nos a siñ'é ku Dios ta su koló Dios ta pretu pa e e hulandesnan blanku Dios ta blanku pa e chinesnan Dios ta chines anto pa esaki ta pa nos ta importante pasobra Dios y esunnan cu ta kere den Dios anto es un di mas haltu anto cada anochi ora bo reza por lo menos bay drui bo ta baha bo cabez anto si esun cu e persona no no pasa e abo were anto pa hopi hende Dios tambe ta blancu anto e ora ey bo ta bay kere ku semper bo ta abou di un otro sort di hende. Anto e rei, ma esaki no ta un kos ku nos a siña. Anto ora el a bai skol, anto, pasobra el a bini kasa mi ta kore un biaha, el kier a bai hasi un hudo dul pa Afrika. Anto mi di kuné dikon? Mi di si, pasobra nan a siña nan skol sa Afrika ta pober. Anto mi a puntr'é, pero kiko ta Afrika? Splika mi esaki. Anto el a kuminsá splikami, pero el no a bisa mi ta un kontinènt. Ora mi a kuminsá splik'é, mi di si, kuantu. lugá tin, kuantu isla, oi isla, kuantu landa tin den den afrika mes, anto tur kos ku nos tin awor aki na europa ta bin fei afrika, tur nos rikesanan, anto maku mi splik'é, anto mi di kuné bo ta bin eigenlik fei fei koning, anto mi yu ta masha dramatis mi ta pasa su tata, a di kuminsa negi no mi di fei faraonan bo ta bin ta amé, anto afrikanse tribes a di wat ben ik de neef van de farao, mi di mi sa besé si, awor lo bai skol, anto jufrouw a puntra mi ke papia ku mi. Anto e di ku mes teneki ya, i Elijah es di kinder i Ndevar at maka? Mi no di kon, pasobra e ta bisa nan muchanan ku Dios ta pretu, anto e di ku mi Dios no tin koló, mi di ku nan bai di jefrouw, si abo ta kere esaki, anto bo sera bo wou, bo mira Bob Marley ba guacha henda, kimen ku mi no sa esaki ta hasi, e ta pasa, kimen nos kabes, hasta pa ami ku ta konsiente. Ora mi mes resa, mi tin ku ègt bewust kita e image di e meneer ku otro soy di kebèi ku oor blou, pa mi por konektá ku un otro kos, pasobra e ta siña mi ta mira henter ora. Asta na kinan lokal mi ta kore mi ta mira un sort di beeld. Anto lokual ku mi ta bisa ora mi a splika e señora, e jefrouw ei dikon pa ami esaki ta importante ku pa e e ta pretu, ke men pa nos e diskriminasie. Bo ta mak e mei, pero ami a mak discriminatie mei. E prome hende cu nos a mak mei aki nan no, e ta na Corsou, famia. Anto e nan el a cuminsa. Prome cu hende blanco nan a yega den e game aki nan. Nos mes cu nos mes. Si, anto es un di mas fuerte. Mi a koba a bisa e juffrouw, a bisa, bo yu ta trece muchanan den de bar, en bay para ke tu pensa cu E mes ta trece e e brua show foi begin paso con bin e ta ende wara ho oye favor para ke tu pone cos riba un liña ya bo sa caba cu el a cuminsa den e frou tambe caba so ya nos mes cu nos mes tambe akinan paso nos ta tin e conversacion na nos bai museo tula anto nos ta papia over di revolucion di di tula anto nos ta puntra e meneer riba rei ku ainda ta biba serka nos, e ta pensa si ta biba serka nos e hecho ku nos no ta gun otro òf nos ta bringa otro anto kon bin? Anto el a trese dilanti ku ya e tempe ei ta tin diferente rang di katibu. Sí. Bo tin esun ku den field tabata esun mas abou, anto ya tur sobrado ta mihó kuné. Sí. Kon nos tin pa trese awòkio ri kita e sintimentu por ta ku tin awòkio si awa ta mira esei den nos ku nos manera bisa el a start seka nos e ta biba ainda seka nos anto unda e por ta bibando ainda? Ami ta kere e kos ku nos tin ku hasi ta kuminsá fokus riba tur kos ku ta bon. Tin ora aki e realidat nos tin fasi lo so di realidat si mi bai fokus riba e. E kos ku no yu Kòrsou nos ta gun otro, lo mi haña hopi yu Kòrsou ku no ta gun otro. Pero mi ta bisa bo si ami bai focus riba e yu Kòrsounan ku ta hasiendo e trabou tur dia, nos a pianga bisa Gou Morbo un dia, duna hende un smile, duna hende un apoyo, ey bo ta bon bezig, sosten, esaki ta. Hopi, hopi mas ku e otronan ku ta negativo. Pa bai bèk di kon henda ta negativo. Hopi bia ta nos eigen onzekerheid, e minderwaardigheidskompleks ku nos tin. Anto, bo por, bo por, awe si tin e informashon aki, bo por duna awor aki un grupo di yu Kòrsou, bo ta saka un di nan ku ta masha bon, bisnis bisa, abo ta e supervisor awor aki, e otronan ta bira. kontra e persona ei. Papuei ku e un makamba ku tin hopi ménos eksperensia ku di den tur reinonan aki, pero e but'é komo supervisor, e yu kòrsounanan lo fòlow e. Tin ora e nos eigen angst ku nos no ta mira nos mes bai dilanti, nos no por keer ku hende ku pas den nos por bai dilanti. E problema no ta ku e persona ei, e problema ta ku bo mes. Pasobra bo ta bisa, abo no por, awèl E tampoco no por. A mi ta corda na ofi manga ora nosotros ta tin un ta tin un caminda cu mi dico y e vrouw y aki nan tambe bin un waterval. Of laat mi discute eso aki. Prome cu esey, ofi, ora nos ta bay cumpra ofi, hopi hende a papia e coki si, no e coki no ta shandino, ta hulandes ta traha e coki, anto e ta dis e cara. Nan no por ni comprende cu un hende Di Kòrsou por hasi un kos, pero dikon i ta bai esikoki? Nan mes ta bisa mi, Shandino, no, yu yu, ku bo ser na yantil? Pero komo ku mi ku bo ser na yantil? No, tin ai bo kaba na asustá, ni sei se bo tin ku hasi. Pero ami bisa, no, pero bo tin ku bai bèk na kaminda, na banda bo, esaki ta pabia ta Kòrsou. Yantil tambe ta Kòrsou, pero. Bo ta comenta di e cumenta. Nan, den nan cabes, mi a word di yu Curaçao, mi a word di e Hulandes, e yu Curaçao mes ta bisa bo, no, yu no bai e banda nan, ke ta hasi banda bou? Ora bo bai e banda bou, bo a siye tog, nan, nan no por kere, no yu, bo ta mira inda mi caro si a hende no, no, no yu, no, no, no, no, tambe camba ta idea nan, anto nan bisa paga shardino, ok. Bon, ora bo sigui papia, bo bai bek hasta cu nos ta papia ora aki, no, nos no ta bai kamper, nos ta sigue con naye, cu e hende blanco, cu mira nos ta bin fejetera ey, nos ta, cu mira nos ta hende di naturalesa, pero nos a cuminsa cambia asina tanto pa adapta bira mane nan, anto ora nan ta meki bou nan. Nan ta bini, nan ta mira lokual ku nos ta laka men. Laka atras. Nos, no ta ta, antes, nos ta tin un, un, un, un, un, un apotek, bo wele ta bisa bo, bo abu ta bisa bo, bai afó, bai ku e blachi aki, bo ta malu, bo ta hasi, bo ta hasi esaki, bo ta bira bon bèk. Pero awor aki, no ta kòrda nos ta tin un meneer ku a bini ku djesinku gefrou di Tsjechislowakije. Anto nos ta cana door di hof y mango. Eso ta prende di cuatro aña pasado. Nos ta cana door hof y mango. Nos ta, no, nos, nos a cuminsa desarrolla ainda, pero hof y mango beta un paradijs. Anto nos ta canando, anto mi ta contando bien orgullo cos di Curaçao. Anto bo ta mira hendenan ta wak, oh my God, this is so beautiful, this is. Pasobra nan a bin pa haci wellness tourism na Curaçao. Nan ta gaba Curaçao cu e ta masha bunita mes e pal. Awor nan a cuminsa mishi cu e palunan. Kuminsá brasa e palma anto e taksi shofèr un gai e ta riba edat mi ta kere kasi sesenta pero mi koló dretu kana el a kuminsá hari di mi oye nan aki nan mira nan brasa e palma oye nan ta loko mi oye nan ta duna otro palo pa nan brasa anto mi ta hari pero esei mi di ku nan mi di kuné no ta nan ta loko ta nos a pèrdè nos konekshon ku naturalesa anto el esei el a puntra mi. Espe un mayor di di ke luga aki ta? Mi dico cu nesi ki e ta di mi pero e ta di nos, di bo tambe. E di no no no pero di bo ta hasi e beheer pero pa ken bo ta hasi e beheer? Mi dico cu ne no e ta di mi pero e ta di bo tambe. E dico cu mi pero bo ta bisa mi e ta di mi tambe? E di bo pero e di mi tambe como ki men? Mi dico cu ne pasobra wak ora mi muri mi no bai cu nada ta nada. Nunca cu naki ta di nos ok. Nos tin mas ki pasobra dje pero na banco mi ta tin cu paga si pero e no ta di mi. Anto, ora bo a kuminsá spliké dikon nos ta invest bèk, e omber para di nada, para, el a kuminsá yora. I dikon mi tende ki? Mi ta kore años i años kaba trese hulandes i kanadeis, amerikanonan, tur kaminda, nunka mi a yega na un lugá ku mi a sinti ku mi a haya asinda bunita, anto mi a sinti esaki ta di mi. Pasobra bia mi ta yega na mi lugá, mi ta bishitá kaminda. Anto. Pa nos bai bek riba e parti di hun otro, e problema ta ku nos ta ta ta twijfel na nos mes, anto ora nos kuminsá traha pasobra tin hopi doló ku hopi kos ku a pasa, nos tur e traumanan, anto si nos no kuminsá traha riba e trauma ei, lokual ku mi mes tin ku traha riba dje, ons eigen onzekerheid, anto yuda otro, ke men, si tin ora bo ta mira e problema pero. En bes di bo bisa, Mi ta compra un dfe unda cu aki ta bini, mi ta bay kibra bo. No, no, no. Mi ta compra un dfe dicon bo ta bisando local cu o pabia ora yende papia un cos di over Jandino. Mi sa cu no pabia no over Jandino pasobra no conoce Jandino. Si bo conoce mi, bo ta stima mi. Por ta bo no ta yama mi pret of bo ta yama mi che talentoso, pero bo conoce ami como un persona, ami ta hende mi ta, ke men, mi ta un bon hende. Anto si mi ta wak otro hende tambe. Bo ta un bon hende. Nos por. por ta papia a bisa o por ta mi no ta eins ku otro pero lokual ku nos tin ke kuminsá hasi kuminsá yuda otro krese i heal anto ora nos bai hasi esaki nos ta bai yuda otro traha huntu pa yega leu pasobra e kos ku ta pasa bo ta mira e hulandes e hudiunan nan tur chinestanan ta traha Huntu. Nan tur no gusta otro. No bin sabi ku nan tur gosta otro. Nan anto for alma kamba. Nan bin konosi nan, nan miraba riba otro. Pero, nan sa si. Si, pa nan yega ayanan, nan mester e otro. Pa nos yega ayanan, nos mester di otro. Pero e ta un proseso ku nos ta hopi yòn den dje. Tin hopi hende ta bayendo masha bon. Miskien mi sabi tur dia ora mi ta na Kòrsou, asta na Hulanda. E amor pa Pastor ta asina grandi, e e e ta duidelijk, pero nos ta yong den esaki, entonces mester yuda otro pa yega dilanti. Anto mi ta kere einan tambe no e parti di comparti expertise, anto e parti di empodera, pasobra si nos wak. e parti di empresario no abo ta un empresario bo por invest back Sí. pero si bo no swak oke wealth uiteindelik no ta hustamente distribuí Sí. anto bo ta mira un discrepancia entre hende blanco cu hende preto pasá tambe dor di nos sclavitud pero. Si, paso awe m'a scucha un un podcast caminda nan ta menciona cu yu Corsou descendiente Chines, Hudiu, Libanes, ehm, nan ta lanta caba cu e mindset di empresario. Si. Paso nan hendenan ta empresario, anto nan ta move e cent dame den nan comunidad, ban bisa. Si. Anto nos yu Corsou descendiente Afro, ban bisa, no tin e mindset paso nos no ta nos ta lanta cu e idea Bo mester ta bon na skol, studia pa bo haña bo trabou, pa bo ta sigur. Traha duru, traha duru, traha duru. Sí, pa hende. Juist, juist. Anto tambe e parti no di financial literacy. Sí. Paso si niun hende no spliká bo kon pa manehá sèn, kiko ta nifiká spaar sèn, invest sèn, etcétera, bo no por sa. No. Awor den bo kaso, kon bo a yega na e Parti di por sa ok mi ta bai invest den hofi mango befo paso ta un decision basta grandi. Sí. El a cuminsa prome ki esei mes. Sí. E parti artistico mes tambe. Sí. Paso tambe ta un keuze cu bo ta haña cu localmente facil tempo cu abo cuminsa lo basi. Sí. Mi pa bai wak aki besi paso befo ora mi partner a bisa ey cameraman mi ta bira Mi a bisa, Bo tin gana sèn kikoi? Bo por kria famia kikoi? Pasobra men, tur esei dus, el a kuminsá fei nan bin awak'i bat'é e hòfi mango, inderdat. Duna nos un tiki mas. Sí, pas awak'i. Ora bo tin ku, bo ta bia, nos tin ku bai di su un tiki bèk, e uitdaging ku nos tin ta, manera bo bisa, un hudiu òf un chines nan ta kuminsá ku e mente di empresario fei chikitu. Kita e kombersacionnan cu nos tin eigenlijk na cas. Kita e e doel cu nos tin. Awor aki ami no ta voledig eens cu e Hulandes na nan nan e eigenlijk e como ta bisa e oneerlijke balans no ta pasobra solamente even di sclavitud. Awor aki un Hulandes por yega kiki nan cu Menos sèn, menos kontakto, pero su e e e komo ta bisa e mentalidat ku e tin e ta bini Kòrsou aki nan no, e lo por ta na Hulanda un chòler, anto aki bou nan ei e ta e patron gewon, e mentalidat ku e tin, anto hopi bia a bisa un koe hopi bon a wòì, si ora un hende bin ku e idea Promé ke e kos ei bula nos a kuminsá kibr'é kaba, bo ta bai tras den e kos, bo ta bai esaki ku, nògmaal se e e onzekerheid. Nos tin sèn, nos ta, lokual ku mi ta mira karnaval periodo no, kon nos ta saka sèn, e sèn ku nos ta saka, ke men si bo si bo paga un mil sinku shen Florin pa bo outfit. Esaki ta un outfit barat a kaba kiba e no isab. Niña no wak mil i sinku ocen mare, futa uno me ta kuma mil i sinku ocen mare, ni sapato mi nada ta mil i sinku ocen. No, pero i ba mil sinku shen. Laga mi bisa ku nos tin dies, un grupo di dies hende. Nos ta bisa e aña aki nos ta bay carnaval pero nos ta bay cu e mil cinco ciento y boteya den un pochi nos tin con dje cinco mil awor aki ca dje cinco mil nos ta bay cumpra cierto cos cu nos ta bay bende nan bisa dis no tres bia pero e dje cinco mil nos ta bay haci'e trinta mil nos ta tin un doel pa fin aña nos tin trinta mil despues di e trinta mil den un aña nos ta bisa ok awor aki volgend jaar e cos tin bira shen mil. Shen mil pero nos a cuminsa cu trinta mil e por pabia bo bo invest bon e ta bini tres bia back ok nos bini ta shen mil sea que den dos aña nos a traha shen mil loke nos a cuminsa nos a cuminsa cu mil cinco shen pe unda mi tin mil cinco shen ba bo tin mil cinco shen bo bai carnaval no cu mi ta bisa bo no bai disfruta pero locual cu bo ta mira e chinesnan ta cana bo ta mira e chinesnan ta cana Cu mens lof, men cas, corta broek, men t-shirt no cu buraco no, bo ta mira nan pari ai ta cana gewoon e chapo abo cu bo auto nobo, abo cu bo tuco nobo. Despues na temporada bo ta mira e pida snack bar ei a bira intero un cos Na un nan tin te de bario compra bo ta wak nan mi sau ni hau bo mira bo a bo ta wak nan he a bo bo ta duchi bo ta baila bo ta baila e cos ta cu nos mes bira willing cu ta bira confortabel cu no ta confortabel. Nos ta bezig ku ta e buitenkant. Dor ku nos a sinti, nos sinti tantu doló, nos ta tapa tur kos, tapa tur e troumanan. Nan mester mira mi ku e sapatu nobo, nan mester mira mi ku e kamisa nobo, e outo nobo, e bla bla bla. Pasobra nos mester mustra nan ku nos tambe por. Pero bo ta ser, no, pero èf, si mi konta e asina di kos la. Awor, awor bo bai bèk. Si bo bisa ki e kombersacionnan ta cu nos tin. Mi mama, cu ta tin tres trabou, e ta ta tra seco un portugues. Yo, e ta ta e ta ta waitress, mi mama e ta ta pa verzorg hende bieuw, plus mi mama ta tin su su mini market. Bo ta bisa abo semper ta bisa koki, si mi mama ta tin, si e bario ta ta kla pa mi mama ora ta tin binti i kuater aña ku e sèngke ta ta rasa e kajó ku ke men baña e hende, e ta ta spar mi tio ta ta bai kumpra sukonan na mi ta ta slig ora mi sa unda ku mi ta ta kumpra nan, anto e ta ta tras su mini market. Pero kiko ta pasa, e bario E bario nan ta ta kla pa, nan ta ta redi pa su éksito. Kiko nan ta ta hasi? Nan ta bin fia. Ai, e storia di mi mama. Si. Nena, mi ta, mi ta bisa mi mama, Abo, supa marka bo mester tin. Awèl! No, pero bo sa e kòki tin, tin hopi doló den esaki. Dikon? Anto esaki ta un fout ku nos ta hasi hopi bia. Nos ta yega serka e chines ei, nos ta kumpra serka e chines, nos ta. Cumpra si eke portugues to cumpra si eke hulandes nos ta paga e locual cu nan ta contra bo tin nos ta paga mas pa mustra anto awor si eke mama nan no ta ta cla kico nan ta haci ey corting fiamo un cos nunca mas nan ta paga anto door di esey mi mama no a logra pero ami ta ta mira mi mama Dise, Ey, wak kon durmi amo ta tra. Mi ruman homber ta ami, Giovanni, ta mira e ta tra. Enton esey a yuda mi bisa, ey, si mi ke un kos, mi mes ta bai, mi mes tin ki bai ku e. Ma ora nos a yega Hulanda, mi a kai, nos a kai den un internato, so mi a bira, echte, a bira malu, hopi heimwee, no ta tin famia kinan. Anto m'a mira den e internaat ei, ei tene ki dino si bo si bo ke logra bo no esta kijk no no ta responsa responsabel pa abo no ta obliga tampoco pa yuda bo esaki no pabia nos ta keda den e slachtoffer rol ya bida ta duro ya bida duro pa tur hende bida duro pa hende blanconan tambe ke men Anto pa hende ku sèn sin sèn. Like that's it like ta ta seta e realidad bo tin un kambio e mentalidad e ora ei pero mi ta kòrda tin un un señora hulandes ta ta papia of mi mama ta tara duru en lo ta cuminsa rola el mama a tende el a tende cu e muhel ta ta papia mi mama mi ta acorda un dia no ta hasta policia a bini pasobra no a tin wante mi mama pasobra mi mama kier a e kier a haci un cos cu e muhei pero mi a mira mi mama dico nee mami dicon bo ta asina rabia no no ta berdad awa den su wowo mi ta traha duru kico kico kico con e ta papia over mi mi no ta asina bla bla bla ma anto mi di Pero mami, dikon i kon i ta hurt bo asin aki? Esei bai wak. Nos kòrtina semper ta será, pasobra nos kas no tabata kla. Pero nos hasi ala kla pa ken? E hulandes? Pasobra ora yu kasauna bini, tur hende por drenta nos kas. Pero e kas no tabata kla pa e hulandes. Nan di maki drenta ainda. Pero moda ku mi sa wak den nos kas, nos a tin un sèt di stul, nan tin sèt di stul. So, tur e kòrtina ta abrí den bakamannan. Nan tin un dresuar, nos tin dresuar. Nan tin e kashi di kushina, nos tambe tin kushina. Por tanto di nan ta un marka ku otro, pero di nos, nos tambe ta tin. Fechi di ei, pask'e mi hasi mi yek kas, mi a habri tur e kòrtinanan. Ku sa kaba, mi mama yek kas, mira loko kiba ta hasi! Mi di mi mama, Fanaf bandag e gordènnan ta open, ami no ta bèl pabo mas, pasobra ora nos yega, mama, mi ta pabi gewon. Ora un hulandes yega, mama ta stòi papia, pasobra su hulandes no ta perfect. Anto lo cual, mi tin mama a wordo como ta debata laga un muhé cu ta, e ta un muhé cu ta den, ke mi koos di ziektewet al binti aña. Pasobra un muhé ta tamba wos dame, pero ai no ai bisa kei. Binti aña den ziektewet, mama mi tin kune bo ta un entreprenor, bo ta tin tres trabao ku bo mini market, ba bin komo un juffrouw, single mom, bin na Hulanda, Sacrifice bo bida pa bo yunan den un lugar caminda bo no tin niun hende comprende cua level bo ta. Aki bao na Curaçao nos ta papia nos ta papia nos eigen lenga papiamento pero nos ta papia spaño, nos ta papia ingles, nos tin nan ta papia francés porque kilabe bo ta riba un otro nos ta riba un otro nivel wende ta bin cu ta disdomina un lenga. Anto. Bo sinti bo chikí. Ke men esaki ta. Tur e kosnan ku ta eigenlijk ta paden, despues sa biso tin ora mi ta papia hopi, pero ora mi ta hopi pasioner. Ora bo bai bèk, mi mama a kuminsá. Eigenlijk kaba kuminsá onderneem. Nos yu Kòrsou, nos ta eigenlijk nos ta nos ta ondernemers, pero nos nos a buta un un un un kèp riba nos, ke men nos por traha li, nos ta traha kòrè, ke men nos ta hòsel, nos ta hòsel pa nos yega, pero nos ta yega te e mil i sinku shen ei, pero nos por kuminsá pensa, ey, p'er men si nos buta Di e serbiu sin rishei. Pero por esei tin di haber cu nos no ke tuma risico? Si, nos tin miedu di cai. Pasobra nos ta kere hopi bia cai ta nifica failure ato nos no ke fal. Nos no gusta berguensa. No ato pa ken ke men wak aki. Ora nos ta riba nos mesno, bon boshi e! Nos ta selebrá bida. Laga hende blanku traha, mm, a komportá, no, no, no, no me mek bèrgwensa komportá. Pa ken? Ora bo mira ami, esei ta un kos un di mi. Kosnan ku dor ku mi a logra, ami no tin bèrgwensa. Mi no tin e bèrgwensa, mi tin bèrgwensa pero no e bèrgwensa ku nan ta stòp nan. Paseki kuantu hende talentoso mi ta mira tur dia ku nan mes ta stòp nan mes pasobra nos tin miedu di kai. Pero kai no ta nifiká e fout, nan ta nifiká grui. Pa bo yega bo krese e tin ku kibra tur kos pa bo krese e tin ku kibra e no ta bai e smooth sailing einan pasobra e no ta e no ta isistí tur kos ora bo nanse sa kita na bo mama un kos tin ku kibra dar komia dor hein pa bo un plant ku bo plant e bou nan e tin ku kibra dor e arde hein bo bai train e spier tin ku kibra p'e bira dur ke men Bida, experencia bo tin cu bay door bo pawta den e hemel bo yega eynan. Bo sa bo tin cu locual cu ami ta haci semper ora mi yega un caminda, mi ta papia cu Dios, mi ta puntra Dios kico mi tin cu siña. Tin ora hende ta bini den bo bida, enton esaki nan ta, nan ta bini dabo un les. Bo a ta siña gewoon. Tin ora bo ta bisa, e, e a trata mi malu, pero el a, el a, el a daba un les. E problema ta, tin ora nos ta keda hou fas pasobra nos tin miedu tambe, nos ta keda den un relashon ku no ta bon òf pasobra bo a siña tur e les kaba. Pero op gegeven moment, ya, bo a keda ei nan anto bo ta keda ainsla pasobra bo ta keda den un mes situashon pero bo no, bo no a komprende e les. Ora bo a siña e les, sigui bai dor, yama danki, anto bai dor. E problema di mas grandi ta di nos, nos tin miedu. Nos ta komprondé ku e foutnan e ta hort erbei, meskos ku nos ta bai muri. Hopi hende bo ta mira, nan ta hasi tur nan bes pa yega asina zo veilig mogelijk bei de dood. Mi tin ku ei, Ruman, muri pa tin muri ruman, ke men ami no sa ki dia mi ta bai, pero mi sa ku mi ta biba si. Promé ku mi bai, nan ta bisa, Eisha, ni no biba si, ma biba. Mi ta mi ta bai, mi ta bai. Si, pero bo no ta kere tambe e e parti no di e ku nos tin tantu miedu ta bin tambe dor di e manera kon nos ta wòrdu eduká. Paso, nan mi bai duna un ehèmpel. Mi tabata traha na un atrakshon turístiko, kaminda bo tin ku bai un trapi stèl di shete meter. Bo ta haña e hulandes ta bini E ta bisa su yu ku tin miedu òf ku ta manda e ta bisa, No, bo por, pam, bo ta fuerte, bo ta. Affirmations, positive. Bo ta bin, e yu Kòrsou ta bin, e mucha ta manda, Ai, mi tin miedu. Ai, su hasi ku e mariku, ba pa ka, ba e. Wak, pero tin un diferensia, dami splika bo. E hulandesnan, wak, nan no tin miedu di muri pasobra nan no a haña sla. Wak, esei ta, no, esei ta un diferensia òf no, no, pero bo sa, ke men, no, pero nos tin ban eerlijk pasobra wak, Nos, bo sa, waki, un yu blanco nunca i tin de coy, mucha, hacié mi ta mata bo, bo ke morí mucha, ey, haci, ey, mi a cas, mi ta mata, ke men, ora bo tin e konai, si bo sa ku dood is a real thing, bo ta bai bungee jump pasobra, bo sa kuantu, prome bo bira djes dos, djes dos aña, bo sa kuantu biabayer i muri, ke men, pero. Pero bo tin rason si e manera ku nos ta lanta nos yunan ku hopi miedu. Pasó wak-i. E kos ta, nos ke nos ke protehá nos mes kontra e failure. E èiginlik bo no ke pa bo yu haña doló. Promé ku e haña doló, bo ta duna e un tiki doló pa e no bai a sa ke pasobra e kos no ta bai logra tòg. Awèl, Ora ei bo chega bèsè koe, bai traha den, bai bai bai skol, bai traha pa un hende blanku òf bai bai traha den un kantoor ku èrko, no bai hasi kos. Pero mi mama semper a kere mi bira abogado òf dòkter. Nau, tu ei denga. Ami ta dislektis, ke men bira abogado bo tin ku lesa hopi, ke men ami lo hinga hopi hende den prison pa pasobra bo a lesa e wrong sentence lo kon pone ku ai bo ta mira el a hasi ai no el no a hasi ai your honor el a hasi ai ke men un hende a hasi ai ken a hasi ai i keda den jail numa di dos dòkter ami no mi no mi no por ku sanger ke men mi no por ke men ami wou a bri e kan yo open snijden pero dicht make recha zelf ke men esei Pero mi mama a bin, eigenlijk mi kier a bira binnenhuis architect, dat is eigenlijk, lokual ku mi eigenlijk mi a bira despues, te mira awor ku mi ta bezig ku mi eigen kos, mi mes ta kriando mi konan, mi a bira eigen un vorm van een architect, pero kiko pasa, mi mi mi. Den mi kabes, ok, mi kier a, mi kier a, mi kier a hasi un kos, anto m'a kuminsá ku aktua. Anto mi ta trase esei kaba. Anto m'a bai bèk, ta mi mama, mi fora mi tanchi, tanchi Rutmila nan ke men, mi tiu nan, mi tata tambe, nos ta heel ekspresiv. Ke men bo bo bo bo bo ye bo kana riba kai, bo ta wak kende ta kòmbersá kaba, nos ta hopi enterteining komo pipel tòg. Anto ora m'a kuminsá Ku esaki mi di ku mama si mi ta bai hasi mi ta tata den bou, mi di ku mama mi ta bai hasi audichi pa un un show. Mi a yega einan mi di ku Dios esaki ta un un show Young Stage Siete Luna Voor Jongeren Door Jongeren pa eigenlijk Neem Jongeren van de Straat ku mi anda eindende un programa pa letterlijk Neem Jongeren van de Straat. Mi ta taka nan mi ta ku around mi ta hasi werken a leren mi ta bani veertien honderd euro, anto mi a ku einan mi ta paga bo sinku shane tantu. pa luna ke mi anei ta trata hopi tico pero mi di ku Dios ey si nan tuma mi mi ta bai hasi kos aki anto mi ta bai bira un ster mi a bisa koy mi a papia ku Dios anto maski e bie anto mi mama a bin wak e voorstelling anto mi mama a di ay no bo ta kere bo a bin te hulanda hasi sacrificio bo a bin kere nan a bai hasi pret clown bo ta bla bla bla oke anto el a bin wak e voorstelling e voorstelling dat was twintig minuten Nos of nan como ta bisa? Nos of nan voorproefje. Anto ora la nan a su blessing dikon el a mira mi riba stage dikon mi a mira bo ta hopi feliz. Anto danki cu mi mama a comprende esaki wak. Mi ta hopi kopig dus lo mas siye tog. Dus dus pero pasobra e a siña mi, e a siña mi bai pa bo soño pero E mes a mira ku, Ey, warda! E gay aki ta felis. Bai hasi lokal ku bo ta bai hasi. Pasobra e gol no ta bira riku. E gol ta biba un bida ku ta riku. En anto, den hopi biaha nos ke nos sèn. Mi tin hopi hende banda mi ku hopi sèn. Nan no ta felis. Mi tanchi, mi bai na mi kas, mi tanchi, mi ta kumpra piská, no? Mi ta haci, no bisinde na no. Nos bai como un caminda? Ke ta haci? Mi biba stel pa mi pa mi tio cu mi ta haci bai pa stel pisca pa nan. Mi ta haci ta cu e baki di mi tio e ta botea un banda e ta parti e otro baki ey pa nan awor aki. Bisa ta haci boso amo come esaki mi ta cumpra otro baki pa bo. Nonononono esaki ta pa mañan y otro mañan. Pero nan ta disfruta asina tanto di e locual cu nan tin pasobra hopi bia nos ta. focus hopi mas riba e cos cu nos no tin, dis e coki, nos tin intero e coki, pero mi no tin esaki, anto nos ta perde tur esaki, focus riba e tur e locual cu bo tin, bo ta, nos ta hopi hopi bendicionado, mi tin, mi ta gradeci Dios cu mi mama a a mira esei kon mi por ta ya ya ta kinan ku mi na mi ta anto ku e mentalidad pero mi a mira e echte fe mi mi mama mi rumannan fe nos ku bo a mira e eigenlik lokual ku mi tin. Ta interesante loke bo a kabi splika paso den mi kaso mi tata ta suiso blanku mi mama ta yu korsou anto Mi mama juist a lanta mi hopi tambe riba, No, bo mester ta dòkter, bo mester ta abogado, pasobra bo ta sabí, bo ta bon na skol, dus bo por logra. Anto mi tata ta esun ku semper a bisa mi, Hasi loke ta hasi bo felis. Ami no tin expectations, mi no ta ferwagt nada, hasi loke bo kurason ta bisa bo. Pero e ta un struggle interno, pasobra djakiban bo ta tende esaki, anto djakiban esaki. Anto ami a keda semper riba mi ta hasi hon loke mi ke. Pero semper ta clash cu mi mama, clash cu mi mama, clash cu mi mama, te cu un dia e tambe a yega na e punto di bisa, ok, bo sa ta nin o ta feliz? Anto uiteindelijk esey ta loke ta conta pa mi. Esey ta e unico Pero aunke lo bisa e, despues toch ta bin a drobe bo. No, pero bo sa, wak, bo mama, bo mama tira su paso aki, ora bo ti, bo, bo, ok, e problema ta cu nos ke proteha nos yunan, nos ke pa duna nos yunan un, un environment cu ta bon, wak, mi mes lo bisa bo. Lokual ku mama ta bisa bo, lokual bo tata bisa bo, lo mi bisa mi yunan. Pa ami no sa ma bo ta mi yu na un internashonal skol, pero mi yu ta elek mane ami. E ta dislektis, anto e tin adhd, anto nan kere duna mi medisina na Hulanda, pero mi mama di nan nunka di bo bida. Anto nan a bisa mi tambe, mi yu mi yu tambe, ey dun'em in for medisin, anto mi di no no no, nunka di bida. Anto nos a haña un otro skol ku ta Eigenlijk si bo wak un skol normal, si bo wak e prijs ku nos tin ku paga pa e skol ku nos yu ta bai awor, ku e yunan ta bai, pasobra bo no bo buta un riba un skol a tur. Tabata tin ora mi ta trahando, ok, bo ta hasié, pero na mi sa bo stret, ami lo ami ta un ouder lo bisa, ey tene ki Elijah, luister, tata ta hopi trots op jou, mester feliz, bla, bidi bla, bidi bla. Ora nos a haña, ora Covid a dal, ku mi ta tin ku duna mi yunan lès na kas, ku mi a haña sa miri e kròunan aki ta boba manera un buriku, ruman. Bo sa kuantu sèn mi ta paga? Ey, m'a bira E ora m'a bira, m'a bira na bo mama e ora, m'a bira na bo mama e ora i bo ta ey. Pero ora bo ta cuminsa conta tur e cen cu bo ta paga ato bo ta mutra bo e cos, ey e gaiga no, Nilaisha, no ta problema ta, e gaiga pas'e mi, ke men tur e cos chambon mi ta tapa cu mi mama e ta e ta dami nan bek dubbel, aa mu, pero e ta un struggle, mi ta kere e cos ta cu nos mes Nos ke pa nos yunan hasi mas mihó, pero nos tin ku komprondé kiko ta felisidat, anto laga nan tambe biba nan bida, laga nan tambe bai dal nan kabes, anto semper nos ta e nan pa vang nan òp, pero bo no por bo no por diu nan di mas, nan mes tin ku bai. Nan mes tin kau nan kaminda. Awe bo ta papia di nos ke protehá, bo ta sinti ku kòm a mayor. Òf akinan nos bisa nos mes komo e Kòrsou nos ta protehá nos yu muhénan mas ku nos yu hòmbernan, nos tin e tendensia di lat nos yu hòmbernan tiki lòs anto so be it òf kon kon nos kultura. Esaki ta hopi interesante ami ta kere ku lokual ku nos mi no ta kere nos ta si e bon nos ta si e bon na Oke, mi tin ku bisa esaki pa mi tin splikia un tiki mas mihó. Lokual ku ami ta mira kiko nos ta hasi, lami kuminsá ku nos hòmbunan. Nos ta bisa e hòmbunan, ey, tene ki. Ai loke nos ta bisa nan, Bosan ta sirbi, ok? Bai pafó, bai wònga pafó, bai kore kaya, whatever, hasi lokual ku bo kier. Abo ta hòmber, tòg? E yu muhé Nos duna e tantu presha, nos duna e tur e responsabilidat, eigenlik e tin ku laba tayo, e tin ku limpia e kas, e mester ta paden na sierto ora, tur e konan nos ta nos ta protegé pasobra e ta e ta esun di mas delicate, ok. Kiko ta pasa e ora ei? Bo ta e yu muhé ta krese kere den su kabes ku e no tin, eigenlik e no mester di e partner, hopi bia. E mes por pasobra semper ta e cu tanchi cu mama cu cu wela cu prima ta handle e cos. E homber ey awa bin sinti e su bida cu e na eigenlijk no ta sirbi dis pa uiteindelijk voortplanten. Anto e no ta tuma e respo hopi biaha bo ta mira e homber cu no ta tuma e responsabilidad nan. Ta traha yu anto no cu bo ta ke mama mas pero bo no tin den e bida di bo yunan pasobra bo no ta sinti bo ta ya pero no yende encontra mi eigenlijk ya e yu ta bay seca wele yu ta bay seca mama esaki ta teka tanchi anto locual cu ami ami nos ta purba na cas di duna tur mi yunan responsabilidad. ke men abo tin ku laba ta yo, dus Amy tin ku laba ta yo, pero Ilaisha tambe tin ku laba ta yo, Ilaisha tambe tin ku tin ku limpia, Ilaisha tambe tin ku siña strika, Ilaisha tambe tin ku papia na drechi no solamente Amy so, anto Amy tambe tin ku proteha Ilaisha, maske ta mayòn. Un kos pasa, abo mester protehá bo ruman, semper. Elijah tin ku protehá su ruman muhé. Esaki ta un kos ku ami ta mira ku tin ora tin un desbalans kon nos ta hasi na Kòrsou ku nos yu muhénan i ku nos yu hòmbernan. Anto bo ta mira esaki den, ora nan bira mas grandi, bo ta mira e kòke pasa. E no ta fásil. Pero hopi bia nos ta nos ta nos ta trata nos yu muhernan asina, ya e ta bira asina moeilijk pa nan pero nan ta bira hopi mas fuerte, pasobra nan ta hopi mas fuerte ku nos hòmbernan, pasobra nan ta haña un bida ku ta basta sla na kas, ora nan ora nan sali den den e grote wijde wereld. Nan por hendelnan hopi bia mas mihó. E hòmbernan. Sí, pero nan, pero nos hòmbernan ta bisa, ey yu, e ta bo ta kere bo ta cute? No ruman, bo abo traha, pero no traha solamente, traha riba bo mes tambe. Wak, bo mester ta den e bida di bo yunan, foral di bo yu hòmber, pa e por siña yora. Esei no cos nos a papia hopi bia, ki manera nos homonan nos no por yora, nos ta duru, tur cos ta duru, ki manera den e dia nan aki bo mes ta duru pasobra bida ta duru, pero e yu homber tambe mester un momento cu e por papia di su trauma of por e no tin trauma pero si tin trauma, ora e cay un hende ta pak hem op, no solamente e yu muhé Esaki ta un par di cos cu ta, pa mi no bay te deep, lo cual cu e tog terug pa bo pregunta, ami ta hanja cu e balansa con nos ta, nos nos no tur, pero hopi biaha cu nos ta lanta nos yu muhenan, cu nos ta over protect nos yu muhenan, anto, eigenlijk neglect nos yu hombernan. Ant ki nos a hinka den nan kabes. Ya, opiba ya ta ami ta haña anto asta sai den un kos bai riba e e topiko bon kabei kiko nos ta hinka den nos yu hòmbernan mes opiba ya o nos papia di nos primanan, nos tantanan ku nan kabei e kabei a duru kiko kiko ta mahos ami sa ku E mi mi cam mi cabes mi mi preference di muhe a cambia dor cu locual cu mi mester ta tende na cas locual cu ami ta ta gusta ora mi ta ta chikito esaki ta sona straño pero mi ta cor mi ta tin mucho muhe cu ta ta cinco ai anto e ta ta mas cur cu mi anto yen. Mi ta daña kò ei asina bunita, mi no ta komprendé kon e ta den un sòt di pòp chi komo mi ta daña ei bunita. Mi ta kòrda mi madrina ta tin pia asina ki e ta hinka nan den un hil chi, mi ta yega wak ken e pianan e ta bai. Pero mi ta kòrda tambe ora mi ta chikitu ku semper kon nos mes henda ta papia over nos mes muhénan. Anto kiko ora nan ta prèst nan kabé kiko pa nan ta bunita. Anto pabia bo ta yama p'e straño ora e yu hòmbernan e krese, anto nan bai haña nèt e muhé, bisa di kòmbo ta bai ke muhé ei? Pero bo ta lubidá ku abo mes a bis'é henter su bida, esaki no ta bon, esaki ta bon. Again, e nos eigen trauma ku nos ta Bo ta bek. Nada di hende blanco awor aki, con aña key mish e simi a caba, pero ta nos mes ta keda. Moe, moe, moe. Ami ta kere e nan lo e parti importante di asumi responsabilidad pa bo mes y bo mes bida, pasobra nos por keda tira falta riba pasado, keda wak bek, keda wak bek, pero op gegeven momento, momento wak dilanti anto con bo ta deal ke awor aki Sí. pa transforma e futuro? Sí. Ma mira un un un un esaki ta un hair dryer, un un un professor. El a el a bisa un biaha el a ora bo ora bo bo ta riba un boto anto e spoor ku e boto ta ta mak den e awa e di ku ora bo bai stuur bo bo wak unda bo ta bai si bo dies wak inter e skuma ku el a el a el a e e e e spoor ku el a traha bo por stuur bai bai fuik abou bifobot anto e e antword ta natoerlik no mi no por door di e e e spoor Mi no por, no sa tur di e spor mi ta bayendo. Anto e oe di dikon nos ta hasi esaki na nos bida. Nos ta, nos ta bezig ta bayendo dilanti pero wak dor di achteruitspiegel. Historia ta hopi importante pa bo sa unda bo ta. Ora bo na navegatie sin, sin, sin, sin locatie bo no sa unda, unda bo ta bai. Pero hopi biaha bo ta mira cu nos semper, no nos pero hopi hende. Se e ta bin altet wer op sklabitut, e doló, kiko nan a hasi? Anto ta yega un momento ku bo tin ku kue bo poder bèk. E lokual ku a pasa, pero awor aki fanaf nù, ami ta kue e res, ami ta bira esun ku responsabel, ami ta bira responsabel, anto awor aki ami ta bai disidi unda nos ta bai. E no ta nifiká ku bo no haña doló, no ta nifiká ku bo no tin e lete ei nan. Pero ta nifiká ku abo a disi, Di fe awe, ami no ta slachtòffer mas. Ami ta esun ku ta bai salba mi mes, pasobra niun hende no ta misa babu. Niun hende. Niemand. Niun hende. No! Moña tin ku hasié. Sí, kisas pa bring back riba e parti di Hoffyman ku pasobra nos a papia di, oké, sklabitut, anto uiteindelik e. E spasio einan tambe tin, of e tera mes, tin su su pasado di sklabitut. Sí. Kon esei tabata pa abo e echo di bisa, Ei, awor aki mi ta doño di un lugá asina? Mi ta kere asina bo tin Cuba aki. Ora nos yega na, promé ku nos yega Hopi Mango, nos ta buskando tereno pa hasi agrokultura, pasobra ami di kuminda na Kòrsou Ta puntra mi mes kon mi famia ta compra cuminda kinan pasobra cuminda kinan ta mas caro cu na Hulanda anto e e e minimum loan ta mas abao kimen a mi no ta compra dje coki no ta cuadra anto mi dice bon hoe nos ta producir eten nos ta akinan nos ta producir casi net net nada nos ta importa importa importa importer eso enton dacht ik ok nos tin cu bai mi tin cu mi romber laga nos bai cumpra gon un tereno Anto laga nos bai kuminsá un un skol di agrikultura dikon esaki ta e pensamentu pasobra oi mi papia ku hende nan ku nan na Kòrsou nan no ke papia over sea traha riba riba landbou nò ta ka mi ta katibu bla bla di bla mi ta bisti nò e naki nò nan ta kompren pero mi sa afe hopi ta bini afe un doló pero si bo komprondé no. Zelfredzaamheid no awor kisi ami no tin mi kuminda ami no mes por traha mi kuminda mi no por mi no por plant mi eigen eten mi no por kosecha mi mi ta mi ta semper un un afhankelijk di otro hende nan prijs nan kosnan na oke nan kalidad awel ku ta efekta efekta nos salu anto e ora ei mi di esaki laga nos ban bek ban kumpra tereno ban traha riba esaki. Anto ora nos a yega na hofi man mi ta kòrda ma kara na hofi man anto ami ta un hende ku ta bi spiritual anto ku energia anto mi ta kòrda ma kana dis kuater minüt anto mi di ku mi ròmber bisne ki mi di kena oke nos a bin kumbra e lugá aki anto e ta bira un nashonale park anto kiko ami a sinti mes ora ei ku e lugá a warda e lugá ta ta bende años años anto lokual ku nos kier a hasi, anto kon nos kier a ontwikkel e luga anto. Kòrda e jufrou a bisa mi esne aki, esaki ta un hulandes ta tin e luga promé ku nos awor aki, anto di kuminsha esne aki si no a kuminsha ta sa nada di tula einan, no ta sa, anto el a puntra mi pero e di ku mi national park return on investment en bla bla mi esne no esaki no ta wòrdu kuné awor aki. No cu mi no ta tin mester eseng, pero e focus, si mi focus tabata ok, mi bai traha resort, mi no por traha resort, mi no por traha eseng, mi ta bai. Pero mi dico ne, mira e riqueza. Ora m'a cana den, ora m'a yega den e mango bos, caminda nan tin ongeveer elf honderd mango bos, mi tres aña bieu, mi di, e coki ta, e coki ta? Con, wara, Kenneth. Mester un cosa aquí nan, pasobra e coki no por ta na bende, no e no cuber e coki, anto tur e database ta ta bay prijs, bay prijs, ta tin basta hulandes que quiera cumpra cu resort grandi aki bounan, que quiera cumpra e lugar pa traha resort cune, anto mi di cune, mi di cu e vrouw, mi di cu mi esposa, mi onderhandel over e prijs, mi di cune, onderhandel over e prijs, e local cu mi tin paga pa e coki, e coki ta increib pero e problema ta ta cu ami no por a Komprondé. P'esei mi di ku e frou di ku mester yaki, pero ke bo ke ke bo ke bai hasi i ke lugá? Mi di ku ne koki mester bira un nashonal park anto otro hende mester mira e koki ta Kòrsou e koki ta. Mi ta kòrda ántes asina Kòrsou a tabata. Anto e ora ei nos a bisa mes ora nos ta bai kumpr'é, ora nos ta kumpr'é eigentlik den e onderhandeling nos bai haña sa di tula. Anto kiko a pasa einan? Pa ami. E no ta e reida pa cumpr'é. Locual cu ami ta haña bunita ta, cu Tula a Tula a cu su cobanonan, nan a dicidi nan ta bay bringa, nan a bebe awa di huramentu cu nan a eigenlijk traai nan na Hòfi Mango, bay bringa, nan ta sa caba cu nan ta bay muri, cu men esaki ta un cos onbegonnen werk, bo ta mira e coi caba, cu men pero nan a dicidi nos ta muri pa pasan bo biba. Awo Kuater cien aña despues, nos ta einan. Kemey ta nifiká ku nos ta bayendo dilanti. Nos por yega einan kana no solamente kumpra un lugá, pero desaroyá un lugá ku otro hende ta traha, ku ta vùt nan famia. Ami tambe esei ku, ey, nos ta bayendo. na un otro nivel. Anto ora hende yega acerca mi bisa mi, ey, ke papia over slavernij, pa ami esaki no ta e focuspunt. Ami ta forbij dat, mi ta leer di e geschiedenis si. Nos tin un murai ku nos ta yama e murai di libertad, ku nos a traai nan, anto ora bo ta pasa dor di e muraya ei, anto ke bo tin ku hasi, bo ta pasa dor di e giftige tuin, nos tin e manzanianan, pero bo ta pasa dor di e giftige tuin, E poison guard nan topa ta yega e nazi ku ta bai pas dor di muraya, entonces e bisturia yende laga kos pa tras. Tur kos negativo ta laga aki nan, anto bo ta bai den e vruchtbare pa ta bai na e mango bos. Dikon ke nos ta hasi? Nos ta kana, nos ta kue trouma, mi yende papia un kos di bo, mi ta mi ta mustra nan ku pieda, kue pieda, trabou, Famia, stress, Aruba ta cana hinter dia cu tur e piedanan, Aruba ta rapi cu otro hende pasobra bo ta cansa. Pero ta abo a dicidi keda carga. Ki bo tin cu a haci? Bo tin cu laga los. Ke men pa nos ta hopi hopi importante cu locual cu Tula a haci, cu tur e compananan a haci, pero si nos no por mira cu nan a bringa pa nos, pa nos por ta akinan, no anto nos keda bai bek, sinti nos mes katibu, slachtoffer, ur nan a muri por nada. Awor ke ami ta mira mi sa, no no no, wak kiko nan a hasi, nan no ta tin facebook, nan no ta tin un whatsapp, nan a konekta ku otro strategis pa bai dilanti, traha huntu pa bai dilanti. Anto uniko ku nos tin ku hasi, siña di nan pa bai dilanti, traha ku otro yu Kòrsou pa bai dilanti. Si nan mi ta miria. M'a bishita, m'a cana e tur. Nos a bai cu famia, nos a traha tin nos a bai cu famia un par di luna, aña pasa si como. Anto ora cu m'a yega dilanti e graf di meneer Utrecht, mi di, E con mi nan basha coke bo? Sorry, pero echo bo, esey ta adren di mi cabes. Esey ta marea, but Tin e feeling ey of umm e ladrin deci cu bo por ta hora aba yegi na nan. Bo sa umm paso Willem van Uitrecht e ta tabata eigenlijk e kleinzoon umm di e grote Willem van Uitrecht cu a hasi hopi daño na Corsou. Slaven make mensen dood gemaakt. Willem van Utrecht is zo'n klein zoon ku ta su su graf ta innan ta un monument ku nos por kita tin dos kos. Ela ta un mal hòmber, ma èk un mal hòmber, ela ta un bon tata. Pasobra ela traha, ela ta tin yu ku Hende Hulandes, blanco, macamba nan, Bertha ta stima su muhernan skur, anto tur e yunan di dje, ora cu ta eigenlijk ta bastard kinderen, nan tur a haña e tereno pasobra nan haña hopi hende pretu, eigenlijk na banda bou cu ta van Utrecht cu eigenlijk tereno grandi cu nan no a porci nan no a bendi nan. Locual cu dicon ta importante pa esaki tey pa mira Unda nos a yega afí unda nos a bini. Si mi kita tur kos, hasi manera nada no a pasa, ya, e ta, bo por hasié, pero pa ami ta importante mira akí, e ta, enan tabata tin e graf, pero wak tur e lokual ku nos ta hasiendo akinan. Ke men e no tin efekto negativo riba ami. P'esei ta importante ku si bo no tin un. Si bo no tin un un vijand den bo, enemigo den bo, e vijand ei for no pasa neda ta nada. Anto no ku, no bo tin ku bis'e bon pasobra bo bo e e e e disgust ku bo ta tin of rabia ta terecht. Esa tabata un monster. Pero tegelijkertijd bo tin ku sa ora bo ta kanda e lugá nogmas no ta di mi, e lugá ta di nos. Anto bo ta kanda den un lugá di bo. Bo por comprende hopi bia e hulandes ta ta cana, eigenlijk nan ta cana rond mundo, locual haci mende ey tin e mundo ta tin nan. Pero ey ta na Hulanda, bo cana na Hulanda, bo tira un cos abao, un hende por sali face bo cas, hey! Bo ta win now? Rap tesa ey for op! Oke men, ey ta casa so. Ey a ta sinti cu e lugar ta dje. Nos yu Curaçao mester sinti, tur mi nos cana cu e orguyo, mira coke ta tin nos, e coke ta. Nos ta tira kos bibia abou pasobra nan ta tira kos afó pasobra nan ta sinti kos ku ta di nan i nan no sin bai tra riba dje. Ke manera ora bo yega na e nivel ei ku bo ta bisa bon ku e kòkitei pero mira tur e terenonan aki di mi e ta. Di nos e ta. Pues mi ta cana yega hof mi manga odrey, enta bisa dime e tanto mi no ta paga. Anto bo ta net esey ta e nivel net despues cu nos. No pero esaki bo ta haciendo wega pero bo sa cuanto yo Curaçao bisa si dicon nos tin un paga nos ta yo Curaçao Kiko bo ta bai paga e makambanan tantu seng? Bo ta bai Sansibar bai paga yen ku e korou? Awo mi ta pui tra puntra bo dje bo sa kon karu pa mi onderhou trinta i seis hektara? Mi ta puntra bo djising rorei? No aa sinbergwensa e ta e e mi ta pidi Dios dami Dios dami pasenshi ku mi hende nan dami pasenshi tur lo nan muri por nada Dios. Mi sa si tin komentario of pregunta di publiko, un hende ke bisa algu of. Ok, no mi ta mi ta sinta skucha bo anto mi ta konekt hopi kos ku bo ta bisa, by the way mi tambe mira Offimango riba. Riba e internet na benta solamente mi no tin esempel cumpli. Mi a freya manera un seis, cinco luna na ayi mi a keda wak bolbe subi, bolbe wak, bolbe subi, bolbe wak. Mi mes tampoco no por a comprende con pe prijs y nuende no a cumpli. Pero mi ta contento cu bo a cumpli. Ya nos por ayi. Ah bo ta ta bisa awor over di nos ta focus riba e cos cu nos no tin anto nosoto focus riba e loke nos tin. Anto tuvalig mi tabata wak un podcast lastu ey, mi ca sa ta gusta wak su podcastnan over di finance cu eseynan. Anto e hende cu ta hasi podcast aki semper ta conecta cosnan di bijbel, historianan di bijbel of pasajenan den bijbel cu loke e ta papia. Pasobra e ta bisa cu nos aña tur. E konosementu enkele for di Dios pa krea nos mes rikesa enkele Dios a duna nos tur rikesa anto ta loke ta bisa pasa Adam ku Eva tambe e diablo a wota nan foka solamente riba un palu ku nan no por a kome foi dje wota nan pèrdè tur e palunan i tur otro kosnan otro rikesanan ku nan ta tin den Paradeis. Nan a pasa tur e otro frutanan. Sí. No, pero sí, pasobra diabel, diabel a bisa nan esei bo, eh, el a bisa boso amo tur e conanke, pero esei sí boso no mag come di dje, enton el a pone focus riba dje, enton nos como hende semper ta pone focus riba loke nos no tin. Sí. Anto bo ta bisa atrobe nos no ta sinti cu Curaçao ta di, no ta ta di nos. Esey ta un caminda largo mi ta kere cu nos tin cu cana pasobra en berdad nos no ta sinti e lugar ta di nos si bo wak con cosnan ta canando ora bo cana rond bo ta mira tur hende tin cos pero nos mes no tine tur e razonnan cu bo a bisa cu bo a papia di djey pero toch nos ta sinti cu e lugar ta di nos mi ta kere tene un momento cu nos cuminsa sinti cu e lugar ta di nos. Por ta nos ta na yega na dje mas. Bo sa ora mi ta ma ma ami ta ta kisa mi tin diesnuebe aña anto mi a yega Kòrsou tur dia gusta anto mi ta ta den punda anto mi ta ta mira otro banda tambe mi a mira hulandes libanes i i un sorti rasa ta tin hindustanan i kinan ta tin e pakùsnan. Anto ta tin par juffrouw cu ta di Corsou si ta ta traha den e Pakoestan pero semper ta un otro raza ta ta reken af. Anto ma ma echt rabia gewoon. Yaa nan a beki nan mi kuen nos lugar en bla bla bla. Anto mi ta tin un conversacion despues cu mi mes. Anto bisa papi cu mi mes porque mi no tin amigo. Pero ba cuminsa wak, ba cuminsa cumpra, mi puntra mi mes dicon lo ki ta anto? Dicon? Anto e ora ba bay back na e hunning. Pasobra bo sa caba si un Yu Corsou habri un luga, nos ta bay, nos ta bay cumpra, nos ta bay kea, nos tabay ta bunita bla bla bla, nos ta bay cumpra cuminda seca un otro stranhero, anto e nan e cos ta por ta horibel pero ayna bo bay cierto chines. Na aña korente kaka laga di kese bo ta bai oita ka lio oita ka cho pero ira bo ta bo ta twijfel pero e nan bo ta keda bai pero e yu Kòrsou tin ku hasi un fout parse un fout no bo no ta bai nunka mas plus bo ta bisa tur hende no bai ei nan oke ora bo mira esaki bo ta drenta den e pokus bo ta mira hende nan. E jefrounan, Nan tin ke kuminda abu. Nan ta wak bo na un manera, manera bo falta ku nan ta tin ku mintra. Henter e joke ku mi ta tin di Yudeska eigenlijk a sali kon a bai hasi eigenlijk onderzoek kon nos ta. Nan mak un kos mea ki bounan na un fast food restaurant. Anto su mi di, Ey wara, e kon ke ta pasa na, laga nan tambe na snack bar, seke chines, ta pasa eigenlijk. Tur kaminda, sea bo ta blanku of pretu, e kos di pasa tur kaminda. E kos di e pakus na Kòrsou, mi di kiko ami por hasi? Mi por bai kambia esaki. Mi mes tin bai kuminsá mi eigen winkel. En bes di keha, mi tin bai kuminsá. Pero mi tin ku bai trata e Yu Kòrsou ein otro manera. Mi succes na Hulanda ta, ora mi a cuminsa cu mi shownan, mi a cuminsa mi mes cuminsa flyer tur caminda, bel tur soort instancianan, ami ta bay busca mi clientenan. Ke manera awor aki, e succes cu Jardino tin, hopi hende ta bin sostene mi, no solamente cu nan ta yaha mi pret whatever, nan ta echt conecta cu mi, locual cu mi haci, sea ta un movies of Mak ni uit, enan ta bini na bòshi, pero m'a tra riba esaki. Nos ta mira pabia e servisio òf service nos ta sinti nos mes zeg ma abou ami. Nos ta mira, Onderdana. Onderdana. Mi ta limpi pa un hende. No, mi ta sirbi un hende aki, bata ka tin muita. Pa bo sirbi un hende no ta nifiká Abotin ku drag e persoon. Bo esta hopi fuerte pa bo hinsa bo laga bo sinti bo asina bon no. Si ta asina bon ku bo ta saka e seng fe bo sa ku paga mi. E no ta un minderwaardigheid. Ami ta sinti mi asin ora mi trata no ora mi kaba mi show nan. Mi ta yoti ora mi tin anderhalf uur, dos ora meet and greet. Ku mi ta pensa, Hesdje, dikon bo ta keda para? Pasobra ami ta gradisí ku e persona ei a sali fei su kas bin wak mi. Ami no ta riba e persona, mi ta boe pasobra nos ta huntu. Lokual ku nos tin ku bai bèk ta e responsabilidat ku nos mes tin ku tuma atrobe pa kambia e situashon. Nos tin ku kambi'é. Ora nos mira tur e pakúsnan ei, Ora ta mirá ta bai patras a bisa ami wei ku no no ta tin sèn ami ta tin hopi kos ku mi kier a kuminsá ku no ta tin sèn tampoko e momento a yega ku mi ngos a por a kumpra hòfi pero nos e e edifisio ei kosta mil florin ami no tin mil florin pero ban buska ami tin dies Amo mi busca shen otro amigonan cu dies, pero ta yega na momento cu nos mester para because nos ke cosecha prome cu nos planta. Esey ta otro cos, pero eigenlijk asina e Hulandesan tambe ta cumpra huntu, cumpra huntu. Pero ki ta pasa? Nos cumpra e edificio ey awor ke mi mester cumpra auto, mi mester cumpra kico. No, warda ruman. Esey ta e cos cu nos tin traha riba dje. Pero locual cu a yuda ami, ma bay door e mes Frustra si ku hopi hende ta bai tur heen sa mi no aguarda si mi ke un kambio mi tin ku kambia ami tin ku kiko hende aki ta mira nan ta kala yega di un kaminda ku nan ta mira heen chola mira aki ey awor nan mas sali ki nan mas a parkera i fo nan anto M'a mira un par di señora por ai nan, m'a hera e bai n'e otro verkeder richting nomás. Mi ta bai bisa kita ta Faifona pero ta ta un otro richting m'a hera i bai e otro banda ei pasobra m'a kere ta ei nan mira yende pará. Pasobra bo tin nan boka bai ta bisa nan. No, mi tin no, mi tin un tin un bon short, mi tin un bon short bisti abu. Pero wak, lokual ku nos tin ku ègt nos tin ku si bo mira un otro hende yeki nan.

Pero hou fas pasobra ki Dios a duna bo un idea, e no ta por nada, e no ta por nada. Sigui dal bai. Anto persevera tambe, no e prome struikelblok a bini bo dor, ai no, no. Bo tin ku kai, bo tin ku kai, niun hende no ta bai yega a kue en artista ku bo ta gusta of un zaak persoon

Enjoy e struggle. Enjoy e. Bo ta birando mas duro nomas. Op e gegemen bo ta, Ooh, sweet sailing e ta bai bira. Tin ku hasi un korekshon si. Bo bisa bo, mi no ta tin e sèn, mi no tin e sèn ainda. Ta wèl, si. Bra, bon, bon ku bo a kambia e sèn. No, no, bra. Si. No, bra, pasobra ahora hopi dia nos ta pensa, no, pero, pasobra nos ta pensa hopi bia, mi no ta tin un bon konversashon ku e gay ta Adelaide di Korea, no. Mi no ta kòrda, nos tabata papeando di isla. Anto e di ku mi, mi di ku ne, bo sa bo i sa ta ta será e momento ei? Mi di ku ne, bo sa bo tin ku kumpra e e lugá ei wan bo anto desoroy'é. E di ku mi, nan a ofresé mi gobimbia twee en half miljard, ik heb maar vijfhonderdvijftig miljoen euro, jij moet het kopen. E di ku mi, ik ben te oud en jij moet het kopen. P'e e paga deuta ku e ku e kosta twee en half miljard i e para vijfhonderdvijftig miljoen, wat hoor je zelf niet. Anto e di kuminsá niki bo ta wòrdu riba verkeerde dingen. E di kumi bo tin twee en half miljard, eno e di kumi e wòl fokus riba lokual bo tin fokus. Ke bo ke? Bo ke kambia tòg? Fokus riba dje. Anto e ora mi, ma dos aña makana Kuminsá bèl kompanianan hasi manera e isla tabata di mi. Anto gewoon m'a kuminsá ontwikkel ku hende un henter niu stat mas tur ku nai. Isla no tabata pa mi e momentu ei, pero esaki a yuda mi ora hòfi mango a kai, ruman mi ta riba otro nivel. Mi a traha nan, mi ta mira ke men, lokual hopi dia nos ta fokus riba e pila kos ku nos no tin, twee en half milyard. Si. Namaste. Na prome lugá, danki pa a kompartí ku nos. Mi a eksperensiá bo un bia pasobra mi ta mei den un di bo filmnan, pero awor ke ta prome bia ku mi ta èg tende bo kompartí, anto el a yuda ami hopi pasobra mi ta un entrepreneur. Mi tin un pregunta, kon bo ta deal òf kon bo ta bai òm pa kis bo team, endenan ku bo ta traha kuné? Esaki ta un uh, esaki ta un proceso cu bo ta bay dal bo pia hopi bia, bo tin cu tog bo tin cu reza hopi, no, so mi ta deo un proceso awor aki pa cumprando aandelen tur esaki bo bisa, no cu ayi ta bay sal riba, no mi no por papia cu ayi, no pero e ta bay bo ta keda e ta un lastige proces, e ta un lastig proces siña, confia hende. Duna nan e konfiansa, pero ora nan siña bo un kos siña si, tende si. Pasobra aver nan ta mustra bo kinan nan ta, ora nan mustra bo kinan nan ta bo tin ku kere nan, pasobra nan no ta kla ainda pa e lokual kaminda bo tin ku bai. Anto bo tin ku siña di laga lòs. E problema no ta tuma hende no, e problema ta laga hende bai. Pasobra nan ta bini den bo bida, anto nan ta bini ku un entusiasma, Anto tin ora nèt nan mes ta bo tin mes ta kuminsá twèifel òf na dor nan onseke nan ta kuminsá bira yalurs òf tin ora nan ta tò tin ora mi ta bo ku no sa tur kos pero e momento ta ku abo mester siña ki dia bo tin ku laga lòs anto yu bia. Nos sa caba, ey, mi tin un laga hende ki bay pasobra e ta hogando mi, e ta, e ta hou mi achter, anto mi ta tog keda houden vast, houden vast, anto mi bia ta mi eigen onzekerheid, pasobra mi sa caba, si mi laga e persona ki ban di mi, si e koba e fout, mi lo bisa, ya, ta door Kenji, door, door, door Wensley, enkel a kiss, e lo pasa mi. Anto wak ya mi siña ku ey warda no no no mi tin kuminsá laga lòs. Anto esei ta e tim mes an ei mi no ta un problema pa bo neem tur hende an ni ka tur hende den bo tim pero na un cierto momento bo tin ku wak kiko ey na ta kontribuí. E ta yudando mi pa bai dilanti, e ta yudando mi pa mi krese, e kòmbersashonnan ku bo tin ku bo amigunan no mester esistí den di un cierto cos na topico nan. Pero si bo tin amigunan anto prome cos cu sali fue nan boca ey bo a wak e beki na ayera, bo a wak e beki bo a wak e leuk. Pero si e no bisa bo ey suave ba wan sport, ey ba resa, ba lesa un buki, ey ba mira un bon podcast bo tin wak esaki, ey ruman ey bo mira un pida tereno ey si nos a haci tal tal y tal y tal ey nos wak un par di bro of un par di amiga ban ban Si nan lo ta bezig bin edit value na bo bida, bo sa ka bo tin ku hala patras. Si bo amigunan, si nan sa ku bo tin bo tin un zwak pa sierto kos, anto nan hinka bo den situashon kada be ku no ta yuda bo bai dilanti, bo tin ku hala fe nan. Pero, si ta bo mes ta duna bo mes, bo sa ka e amigu e ta bai hiba bo na bo papia snack bar, E ora tabata e problema cu señor. Pero e nan na e team dus e toch un lange antwoord pero pa ami e ta toch siña laga los. Esey ta e cos cu nos tin cu siña haci pa nos bay dilanti. Masha danki ma experenciao tende e hopi cos cu mi tambe tabata pensa pero cu a cayimi hopi bon masha danki to mi kier a bisa no cu aworato nos ta nan ta papia di e cabay di nos hendenan mi ta keda hopi contento cu laso tempo mi ta bira mas hende muhe cu sea nan a kita tur e cabaynan of nan tin e cabay cortico e ta keda mucho mas bonita cu e cabay di straight. E ka bai di streit di miat esa e ta hole e kimá. An for a lo bo kabe hunta kos den dje tambe di streit bo hunta mas kos den dje bo ta sinti oló. E ka bai mester ta natural esei mi kira bisa ma e hopi con hopi greit ku mi ta mira mas hende ta hasiede. Bon di mi parti a mi kira yama bo danki pa te hunta ku nos tambe E cu bo a comparti di curason sin wari cu nada, sin wari cu marketing ni nada. Sin mami, mami, mami simbari cu bo malo, no? No, ma. Shit! Nan, yeah! Nan sali awa. No, pero ta di curason e ta bon sowieso. Si mi keda yama bo danki, ma e experiencia bo den diferente scenario caba, mi tabata admira bo prome kesey. Anto ta hopi great pa mira cu apesar di cu mi gusta Judesca hopi, e ta amazing di cu e persona bou di Judesca of cu a crea ta un hende aun mas grandi ku ta hasiendo aun mas tantu kos pa nos pais pa kuminsá i ku e mindset ei ku bo por yuda hopi di nos pa bai dilanti i laga e trouma na e patras manera bo ta idea hasi na e ofi. Des thank you for all of that. No, na bo òrdu. No, danki. No, na bo stan, bo stan òrdu pasobra ami ta masha gradisí mes ku mi por ta akinan. Pa ami ta hopi importante ku e sa e e e e e kombersashonnan aki ta yuda ami mes krese, pa ami yega pa mi wòrdu invitá. Bo sa ora bo a tabata manda mi email, ora mi a haña email mesor mi bo mi ta bai traha tempu. Eigentlik mi tin ku bai prepará pa un otro kos pa mañan, eigentlik mi ta tin un mei ora pero eigentlik no no pero pa ami ta henter un honor pa mi por ta un parti di lokual ku bosnan a krea, ta krea un plataforma pa nos krese, pa nos bai dilanti. Kimen e onor ta pa ègt lèterlek ami, ku ami tin mag di ta den bosan meda pa siña i kompartí lokual ku ami a mak me. Dus danki na bosnan tur di Tera Tibu ku mi tin mag di ta akinan. Tin un lastu pregunta. Bo a bisa bo mama ta tin e mini market? Sí. E ora bo a konta e kos mi a mira mi mama, mi mama ta tin su kamber ku su kosnan di bende, su li, su ice cream ke mi mama ta move no, nto bende su biachinan sali. Awo e fiamentu ku bo a trese dilanti e tabata make mei. Am, ke a bin fia, kende bin fia, bo ta tene e historia henter bo bida, mi ta siaba ta mi maki mi, bo ta krese ta tene si, mi ta timi tiene ke a bin fia, ke a bin fia, ni un paga nunka bek, i awo e di ku e tin historia ta konta mi, el a yega pone un bòrchi un be, a bo si mi ke sa siaba, mama ta mi pone bòrchi ei. Awe no ta fia, mañan si. Mama a por ta higi pa de bòrchi. Mariela por de bòrchi ei. No, e no siempre ta un bon bòrchi si, ta un bon bòrchi si. Abel, bo sa ki e kurashi nan ta tin? No e bòrchi ta pa mi. Si no aleu nan yega. Erg, eh? Pero e historia di mama ho. Si. Amen. Tin e kere ta historia di nos mama, nos tatanan ku. Bo ta mira nan move nan ta sinta ketu pero ya pa se over ta ya pa nan complicá mi ta kere pasobra nan ta hasi'e pero nan bo ta mi bo ta ba siñ'e dor di mira nan hasi'e no ku nan ta sa kon pa pa se over riba bo lèt ta lek di ey asina ki asina ki lèt o sa pero nan a yega te einan ku okay mi mama ta manera ey Nan ta fia so e koke di baba dilanti dale sera si do lagey nan. Si anto ora nos kai no si e miedu e miedu ku ku ku ku ku nos tin anto nos kier sa asina e prome slap bin e e no nos ta nos ta eigenlik give up pero net ora bo mester tin aki ami mes a siña dor di wak. Pero mi mama en berdad no a splica mi pasobra e mes no ta sa kico ta haci. Pero eigenlijk, pero es eigenlijk bo ta mira cu con e survival di nos con leu nos ta. Mi un juffrouw jong, mi tata tambe a cumbra su compania, wak, cierto cos no a bay bon. Pero ami mes a mira, m'a kapta, anto mi di nò, si mi ke yega aki nan, mi tin ku bai mi mes, di no bai p'e. Pero lokual ku mi ta pasa unu bia, ya helas nos tin e miedu, a bisa nò yu nos ke nos ke keda konfortabel. Anto nos ta nos ta laga los te vroeg pero juist ba baie doorheen. Anto kisas tambe door ku nos no ta papia dje miedu. Sí. Paso si nos lo tin mas espasio e kaminda nos por kompartí, kaminda bo por skucha, ey, abo tambe ta tir ku miedu? Kon bo ta tir kuné? Bo ta soport otro? Sí. Ora bo bai den e hulandes nan bo sa kuantu kuantu. Ora mi a sa cuantu nan tin debe, e crowd a ta fia tantu esei pa cumpra cos. Mi, ma bo ta kere nan tin un machine na cas ta traha placa? Ta, nan ta, nan, nan ta bini aki bou mi fia fei nos traha se ai ruman. Mi a sa cu ora mi a bai scol lo, serio. Ku mia tin sinku mucha den mi klas ku sin tata. Tur a tata blanku. A m'a kere ta no so. No, m'a kere. Ki manera? No, no, no, no. Tambe ta bai. Pero esaki ta kos ku nos kier sa ta pasa ku noso. No, e nan m'a siña. Mi no ta sa e koki. Den internat, Tata ku mama ku a buta yunan ku no ta bin buska nan mas. Ke mi mama ta bin buska nos, bin wak nos, ora mi sofo tei moso kobo en nos a para di duna nos ta den internat. Ey pero e otro mucha nan nan no ta bini, tin men nan mira hopi kos ku a bai compronde ey warda, koki ta otro kon kon ami ta ta. Kier sa cu ta ta bo sa e. Mi ta fuerte. Mi ta salud. Mi ta liber. Bon Café! Aa, mi e tempo cu Ama bay scol, m'a hanja hopi di historia di Hulanda, di Europa, todo, todo, todo, en bes di hanja algo di Corsow. Ora mi wak historia awor aki, di historia ta awe. A tin yen guera na mundu pero ami sa ku sa ami no a eksperensiá di dos guera mundial mi a eksperensiá promé guera mundial mi no a eksperensiá niun guera ki nan na Kòrsou kaminda e bòmnan ku nan tin ta tira ku tur eseinan e guera ku mi ta eksperensiá na Kòrsou ta un guera mental un guera ku eingelijk nos konosimentu ku nos tin ta